Hemmelere salam. Men bu gün size ak şokoladly ganaş diýen krem ýasap görkezmek isledim. Bu krem biraz akja bolýar, biram ýylmanak, hemem tuduryny gowy saklaýar. Tortlaryň zatlaryň daşyna çalaňda birhili gatyja bolup durýar, biram gaty bir eräp zat edip başaga edenok. Hem tudurynam saklaýar, gül çekseňem bolýar, tortuň arasyna çalsaňam bolýar. Tekst zat edeňizde olaň üstünede şeýle sykyp şondanam gül çekse bolýa. Hemem tagamy gowy bolýa. Iň esasy zatlaň birem ak bolýa. Şoň üçin meň pikirimçe bu kremi hökman tort bişirýänler bilmelikä diýip pikir edýän. Gaty gowy krem bolýa. Geliň biz bu gün şol kremi ýasalyň. Bize gerek zatlar dört ýüz gram ak şokolad, ýartyja çaý çemçe želatin suwa ezilen, üç ýüz gram misge, ýüz elli gram sliwka, gram wanilin gerek. Indi meň iň esasy belläp geçmek isleýän zatlarymyň biri şu mesge barasynda. Mesge alaňyzda şular ýalak, meň iň gowy görýän mesgem şu ebet mesge. Buň içi serediň şuň ýaly hem akja bolýar. Hemem ol hakyky mesgeler ýalak gaty bir eräp ýatanok. Hakyky mesgede tagamy gowy şondan ýasadyk zat diýýärler krem torty gaýtam. Bize krem ýasamyzda hakyky mesge gerek däl, birazjyk margarinrak zat gerek. Birazjyk tüýgeşikligini, birazjyk sütürini saklamak üçin margarinrak zat gowy bolýar. Şonuň üçin meň-ä iň gowy görýän mesgelerimiň biri şu eget mesge. Buň içi ak bolýar, hemem tagamy gowy bolýar. Beýleki mesgeler şedre leto ýa ýene bir zat olar ýaly mesgelerem bar welin, Olaň içi sarygylt bolýar, onuň ýasan kremidem sarymtyl bolýar. Meň maslahatyma şu ebet misleden ýasasaňyz has gowy bolar. Işe başlamakak iň ilki etmeli zatlarymyzyň biri jelatini ezmeli. Ýartyja çaý çemçe jelatini üç çaý çemçe sowuk suw bilen ezýäs-de bir ýarym sagat ýigrimi minut çişmek üçin goýýas. Indi bize gaýnag suwly bir pitijik gerek. Bir gapda suw gaýnadýas-da şoň üstüne ak şokolady goýýas. Ak şokolad eretmek üçin Bunu mikrowolnowkada goýup eretseňem bolýar. Bir salyp azajyk bukdan bulap ýene salyp şeýdip dursaň ol ol kynrak bolýar. Ondan şeýdip göni gaýnag suwuň üstünde goýsaň has gowy aňsat usuly bolýar. Şokoladyň üstünede ýaňky sliwkamyzy goýýas. Onnoň şeýdip bulap eredýäs buny. Misgämizem öňräjiginden holodilnikden çykaryp goýmaly, olam bir öý temperaturasyna bolmaly, ýumşak bolmaly-da, eremeli däl, ýöne ýumşak bolmaly. Indi şokoladymyzam şeýdip bulap eredeliň. Munha görşüňiz ýaly şokoladymyz hem gowy eredi, içinde hiç hili gatysy galmady. Indi kremimizi ýasap başlabermeli. Mikseriň gabyna ýumşan mesgäni atýas, üstünden hem şokolady guýýas. Hemem wanilinimizi hem atýas. Ony mikserde gowja diýip bulap başlaýas. Mesge bilen şokoladymyz gowja diýip bulap garanymyzdan soň hälki çişirmäge goýan želatinimizi mikrowolnowkada goýup eredýas. Onam ondan şu mesgäň üstüne goşýas. Ýene-de bunam gowy edip mikserde garyas, bulaýas. Želatinam mikrowolnowkada eredeňizde örän seresap bolmaly. Mikrowolnowka salyp, birnäçe sekunt işledip, öçürip, bulap, ýene täzeden salyp, ýene bulap, şeýdip eretmeli. Ýogsa birden gaýnamagy mümkin. Gaýnasa-da, želatiniň hiç hili işe ýaranok, ony zyňaýmaly bolýar. Eger mikrowolnowkaňyz ýok bolsa, želatinam hälki gaýnag suwuň üstünde şokolad eredişimiz ýaly, bunam gaýnag suwuň üstünde bugda goýup eredäýmeli. Kremimizi gowja edip garyşdyranymyzdan soň, indi muny holodilnikde bir sagat goýmaly. Şu želatin zady birazjyk gataşmaly, mesge zat birazjyk gataşyp alyşar ýaly. Hä, indi biziň kremimizi holodilnige salanymyza bir sagat boldy. Indi çykaryp, mikserde ýene bulap başlaýar. Ýöne bu gezek öňki ýaly däl-de, has köpräk bulaýar. Has gowy buz bad etmeli. Bu gezek ilki pesiräjiginden soňa baha güýçlendirip, gowy diýip bulap-bulap agartýar, hemem çişirýär. Agaryp, çişýänçä bulamaly. Şu kreme eger isleseňiz hasam ak görünmek isleseňiz birazjyk ak kraskada goşup bilersiňiz ak kraskada satylýar şony suwda azajyk erip goşaýmaly şu wagt bulap durkaň onam goşsaň hasam akja gowy bolýar. Eger meň şu edýän zatlarym siziň göwnüňize ýaraýan bolsa size peýdaly degýän bolsa onda size laýk goýmagy haýyş edýän hem podpisats ediň hem laýk goýuň goý köpräk adamlar görer ýaly öňräge süýşip köpräk türkmenlerimiz peýdalanar ýaly laýk goýmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ynha biziň kremimiz taýýar boldy. Görşüňiz ýaly gatyjak, akja gowy krem boldy. Indi muny arkaýyn tortlarda, kekslerde ulanyp bilersiňiz. Sizem ýasasaňyz, noş bolsun, şowly bolsun!